Helo Les, lle cydw i, a dwi yma i ymateb i'r wythnos hegar da ni newydd gael. Wa, mi gychwynnon ni efo diwrnod rhyngwladol y merched, ac er fy mod i ychydig yn optimistaidd, o'n i yn gobeithio basa pobl yn sylweddoli mwy ar yr hyn sydd angen cael ei wella o sawl sefyllfa um, ar draws y wlad o ferched yn cael eu priodi'n ifanc i fod yn fama Tra maen nhw ddal yn blant ac yn wragedd i bobl sydd ddigon hen i fod yn dadau os nad y teidiau iddyn nhw. Uh, wbeth arall fel cwbl gael teg, a bod y weis gella yn stopio bod mor ymwysodol tuag at ferched am sut maen nhw'n edrych. Ac um, mi ath pethau um, ddrwg yn yr ystyr mi dorrodd fy nghalon i. Dwi wedi teimlo braidd yn dorcalonus trwy'r wythnos achos diolch wedi bod yn brofiad neis i ni feched. Dwi'n meddwl i sylweddoli yn bod ni gyd a 97 y cant o'n ni wedi'n cael yn ymosod yn rhywiol neu wedi cael rhyw fath o brofiad anghyffyrddus. Um, mi ydw i yn un sydd wedi cymryd y ffordd hira i rwla wedi gafel yng ngoriadau fi yng nghanol nos i ddim o'r rhyw fath yn saf. Dwi wedi bod yn disgwyl i gyfarfod rhywun a mod i yn gwirio'r amser ar ym ffôn i dradag. Um, dwi wedi cael sawl dyn yn gwneud ymateb neu syl, um, gwneud sylwadau um, yn ymwneud efo'n misli fi sydd ddim yn neis o gwbl. Un yma na'n nghwrtais ac yn ail dwi'n yn brofio cyfforddus bod ynddo fo achos dwi'n mynd teimlo bod pobl yn Nghymru di o ddifri, os dwi ar y misli fi yn ei beidio, dim dyna di'r pwynt. Da chi ddim i wneud, dydy dynia ddim i fod i wneud sylwadau fel la. Ac um, mi geis i yn profiad lle oedd na ddyn wedi trio nilyn i adra ac o'n i wedi gofod yr rhedeg ar draws lôn fawr i fo sgoio a chyrraedd adra allan o wynt. Um, wedyn mi ddigwyddodd be ddigwyddodd i Sarah, mae'n anodd, ma, Sarah Everard a mae'n anodd siarad am y peth achos oedd e mor dris bod hogan mor ddiniwad a mor hapus ond yn cerad adra wedi gorfod diodda ffasiwn beth a dydy o ddim yn deg ac dyma fi'n talu teyrnged i Sarah a gobeithio lle bynnag mae hi wwan i bod yn teimlo rhywfaint yn saffach na be oedd hi pan oedd hi yma, ac mae sut cafodd y merched na i trin yn y gwylnos yn afiach. Ond mae'n rhywbeth sydd angen llawer o sylw ac angen llawer o weithredu. Ac hefyd, swn i'n hoffi nodi, da ni'n gwybod dydy dynion i gyd ddim yn, yn trin i fel yma. Felly mae'r hashtag not all men di'n hordd i fi. A dydy o'n iawn, da ni'n gwybod na dim dynion i gyd sy'n do, ond mae gennym ni gyd gyfrifoldeb i wneud sylw am y peth, i ddeud wrth ddynion dydy hyn ddim yn iawn. Felly ti angen siarad efo dy ffrindiau di, ti angen siarad efo dy deulu di, a dweud, er bod chi'n gwneud hyn yn iawn, mae chi angen, da chi angen gwneud hyn hefyd, da chi angen dweud wrth ddynion, dydy hyn ddim yn iawn. A tan mae pethau'n gwella, mi ydan ni'n mynd i fod yn byw fel yr ydan ni, a dydy o ddim yn iawn. A felly dyma fi yn trio ysgogi bobl i siarad efo'i gilydd. Merched a dynion i chi siarad efo'r dynion yn eich teuluoedd chi ac i hefyd siarad efo'r merched yn dweud dwi ti ddim yn heiddi cael dy drin fel yma ac er bod merched rhan fwya' na ni yn cael ein trin fel yma Dim fel mae mae fod. A dwi ti ddim i fod i ddod i arfer efo hyn. Felly dwi am orffan y fideo yma gan obeithio bydd diwrnod gwell i ni. Mae yna oleini ar ddiwedd pob twnnel. A dwi wir yn gobeithio fydd sefyllfa merched yn newid. Ac yn gofian hefyd. Felly, diolch i chi am wylio.